Anatole Debono, Ehm, jiena nafek żgħir. Ma mbagħad qisna in- in- we went separate ways, hux Ekku, vera. ekku. Ehm, Però xorta bqajt insegwik. Eh, Kont fil-qasam tal-futbol għal żmien twil, għal xi 20 sena, għamilt għaxar snin fil-Premiership, Għandek mara, għandek żewġ itfal ħelwin, raġel gustuż, raġel intelliġenti. Niftakrek naqra mqareb ukoll, kont naqra mqareb. Ftit. Ftit, ftit, ftit. Ta' futboller. Little devil. Ux. Ekku. Però ta' 30 sena Eh, ġara xi ħaġa fejn inti kellek tmur għand it-tabib u wara xi testijiet ir-riżultati ma kinux riżultati li kont qed tistenna. Ġara. Eh, bażikament, kif qed tgħid so inti, eh, kont għadni nilab, so eh, kelli 29, 30, 30 naħseb. Ehm, U ħassejt li għajnejja x-xellugija it was blaring. So bażikament qisek qiegħed taħt l-ilma meta tkun qed tgħum, tiftaħ għajnejk u tara kollox imżelleġ. U l-istess ħaġa ġrali mill-left eye, xellugija. U su. Xi ħaġa hekk fuqha int. Ngħidlek id-dritt. Ngħidlek id-dritt ma nkwetatnix mill-ewwel.

Pero, ma rriżultax li kelli bżonn nuċċali, għax l-ewwel ħsieb kien, mela jien għandi bżonn, għandi bżonn nuċċali, nuċċali biex titranġa l-vista. U x'inċakjani, niftakar qalli min nara xejn gravi, ta' ma naħsibx li għandek bżonn nuċċali għalissa, tagħmlux. Però jekk ġimagħtej oħra tiqpa' hekk, erġa' ejja u naraw. Lanqas infection ma ra xejn. Xejn, xejn, xejn. Li ġara kien u mbagħad ma nafx għalfejn kif għaddietli minn rasi, għad jekk nerġa' nqum hekk l-għada u nqum agħar, għad naqbad immur għand neurologist. Ma nafx kif ġieni. Kif ġitek? Għax din normalment lanqas biss tgħaddilek minn moħħok li tassoċjaha ma' xi ħaġa. Eżatt. Mela neurological, ejja Ngħidu x'inhu neurological. Neurological huwa xi ħaġa li għandu x'jaqsam mal-moħħ. Mal-parti tar-ras. Tar-ras. Jiġifieri ġietek dil. Dil-idea, mhux dil-idea, dil-ħsieb. Il-ħsieb huwa qatt ħa naqbad immur għand speċjalista tal-newrologu. Eżatt. U Niftakar qomt, qomt għar, erġajt għar iktar milli kont u għad ħanaqbad nagħmel appuntament mill-aktar fis possibbli. U mort niftakar, niftakar mort għandu u għatlu spjegajtlu x'qed inħoss u ma nħoss u niftakar l-ewwel ħaġa li qalli qalli qalli qum bil-wifqa. Qomt bil-wifqa qalli għalaq għajnejk agħmel test iftaħ idejk 'il quddiem u march on the spot. Niftakar Ojsu l-bieraħ da. Inti għalik xi ħaġa. Għalija kienet xi ħaġa faċli. Xejn, hu, mi xejn. Attiv, sportiv, nitleq, nitrenja, so għalija it was peanuts kif jgħidu. Bad niftakar għalli għala għajnejk u mar xont ispot. U niftakar. Għamiltha for thirty seconds, wara thirty seconds qal li ftaħ għajnejk. U x'hemm ftaħt għajnejja nsib ruħi, niftakar, ninety degrees minn kif bdejt. Jiġifieri. U ħsart, iċċaqlaqt mingħajr ma kont naf, so basically. U minn dak il-ħin qal li, qal li isma', qal li, qal li mur l-isptar issa u nagħmlu MRI. Ħa niċċekkjaw r-ras, ovvjament. Dak iż-żmien, dak il-ħin. Dak il-ħin int. Dak il-ħin ħsat ftit għax eh. l-alluminja f'xa jsibli, għajmin tibda taħseb l-ar, l-ar affarijiet li sta jkollok. Sta jkollok. Eh, niftakar mort. Ċempilt xaħat dak il-ħin. Le, dak il-ħin waħdi, waħdi, waħdi, waħdi, waħdi. Jina għajmin dejjem kont. Wow. Eh, independenti fl-affarijiet li nagħmel jien, I mean. I mean, u għalli għalli qed issuq għatlu hija ta' għalli eh, għatlu hija mhux m'għandix problema bil-viża għatlu ma dejaqnix x'in insuq. Għalli all right, għalli mor mor għamel MRI u mort nagħmel MRI dak il-ħin. Emergency MRI. Emergency MRI dak il-ħin niftakar u kien sabli ġiex tikek, lesions jgħidulhom, ġiex tikek fil-brain stem. Kelli inflammation fil-brain stem, basically. Li dak il-ħin ma għallix x'għandi u x'mandix, kull ma għalli għalli huma għandek daw il-lesions frasek. Eżatt. Ovvjament jiena, ta' xi ħadd li ma nifhimx fil-mediċina, din l-għodd bdejt naħseb mela x'għandek dawk it-tikek fir-ras. Bdejt nippenekkja. Imma ma kienx laħaq, ma kienx għadu qalli li kont diagnosed bil-multiple sclerosis. U niftakar qalli, qalli ħa ngħidlek, qalli, Qal li, Ħa nibdew nagħmlu treatment ta' ġimgħa. Nagħmlu steroid, nieħdu steroid. Kien jaf li kien li kienet hemm mess u. Le, le, le, dak il-ħin. Lanqas hu ma kien jaf. I mean, mhux ma kienx jaf. I mean. Idea forsi. Probabbilment, probabbilment, mhux, mhux għax ma kienx irid jgħidli, it was not yet confirmed li kelli MS, allura ma rridx ikun presumptuż li jgħidli isma' għandek l-MS, rightly so. So setgħet ma kinitx MS. Però. Tani niftakar mediċina steroid for a whole week, mhm. for five days, u wara five days klirjat għajnejja. So reġa ġit clear. Completely. Emmek. U jina għatlu għatlu clear, għatlu jina jina għam mela, tajib. Anatol, kollu. Għalli alright, għalli pa' speċi get on with your life now. Ok. U niftakar kelli dik kienet jgħidu la optic neuritis. Issa. Le, dak iż-żmien kienet optic neuritis għax kelli inflammation in my brain stem. Umbat ovvjament jiena mort fuq l-internet, mhm. neggugli li għajmin, nfittex fuq optic neuritis, one leads to another, u bdejt naħseb li jista' jkun qed ħajlejdi għall-MS u jiena għandi ħija tabib. Semmejtielhom il-lowell għax hu probabbli qed jagħmluli testijiet għal hekk. All right, jiġifieri meta kklirjatlek u ħadt l-injections reġgħu staqsewk biex tiġi għal iktar testijiet? Le. Jew qalulek ciao bye lest int? Lest, komplejt bil-ħajja tiegħi, komplejt nilgħab niftakar l-aħħar sena tiegħi futbol kienet xorta kont ħa nirtira I mean qatt ma kelli ħsieb li nibqa' nilgħab sa età

blurredness terġa' toħroġ. Allora kont jiġifieri nagħlaq għajnejja u għadli nilgħab. Mela inti ma kontx taf li kellek MS? Le. Le. Però għajnejk baqgħet tiġi, baqgħet tiġi. Baqgħet iddejjaqni once li ġismi jisħon, jisħon il-blurredness terġa' tiġi. Kellimtni xi ħadd jew bqajt sejjer? Le, ma mbagħad kien jikkalma ġismi, kien jifriska u jiġi alright, tikklirja mill-ewwel. So it wasn't an alarm for me. Fimt? Mhm. Umbat niftakar, sena wara, eżatt, eżatt, sena wara, within the same period. Għedin nitkelmu sentejn wara. Le, sena wara, sena wara l-ewel episode. Wara l-ewel episode, eżatt sena fl-istess xar niftakar, so jisul bieraħ. Ħassejt għajnejja timmolla. Int ma tindunax jekk qed tħares lejja. Jgħidulha nystagmus, jgħidulha. So basically meta mmexxi għajnejja 'l hawn, timmolla terġa' lura. Timmolla terġa' lura. Ma tindunax, imma il-feeling tiegħi, tiegħi ikun qisni bniedem fis-sakra. I mean, nħossni sordut, nħossni shaky, and that was another sign. U erġajt, erġajt mort tant il-neurologu tijaj, special il-konsulent, eh, erġajna minna il-test MRIs ġodda, eh, u imma għalli għalli isma għalli d-darba għaj kolli noħodlok further tests u noħodlok lumbar puncture. Joħodlok il-liquid mill-ispine jibgħatu barra u jittestjaw jekk għandix MS jew le. U niftakar kien. U ġifieri dak il-punt inti kont taf li qed tuħu t-testijiet biex tara jekk għandekx MS. Dak il-punt iva mbagħad. By that time kont taf x'inhi MS? Bdejt naqra fuqha, bdejt naqra l-extreme, l-extremes li huwa żball, toqgħod taqra ħafna għax tibda timla rasek u ħsibijiet jiġru bik. Qatt kont smajt biha MS qabel din l-età tax-xogħol? Le. Kont smajt biha imma qatt ma dħalt fiha. Nistgħu nfehmu naqra x'inhi MS? Iva, mela le. Forsi għal min qed jismagħna biex inkunu iktar. Aha, mela, MS, multiple sclerosis, teffettwa s-central nervous system, nervituri basically, waħda minnhom. Tista' teffettwalek il-mobility, tista' teffettwalek il-vista, tista' teffettwalek. Bilanċ. Bilanċ, teffettwalek l-attività tiegħek ta' kuljum. Li għandha m'għandhiex kura għaliha, so basically, basically kull ma għandha għandha mediċina li tista' tieħu as a control. Tieħu mediċina? It's not a mhuwiex mediċina huma oral pills, pills biex jikkontrolla il-kondizzjoni tiegħi biex ma tipprogressax. Eżatt. Does not progress, basically. Tikkontrolla. Tikkontrolla il-kondizzjoni biex ma jkollokx relapse. Dawn il-ġiex episodji li semmejna tal-għajnejk huma two relapses affecting the vision. Dawk. Issa, jien nieħu dawn il-pinnoli biex ovvjament nipprova ma jkollix relapses. Għax hemm diversi gradi ta' MS differenti. Hemm dik li tissejjaħ relapse-remitting multiple sclerosis li l-fażi li qiegħed fiha jiena, so basically every now and then occasionally jkollok relapse. Relapse, ejja ngħidu. Relapse, jkollok mela relapse. Tmur lura qisek tirrigressa. Mhux as such, relapse ikollok relapse tal-vista. Per eżempju, kelli blurred vision, so that's a relapse affecting. Working with my MS. Eżatt, it-tliq, u mbagħad tiġi all right, and then after a certain period of time, kif ġrali, wara sena kelli relapse oħra. So that's another relapse. Issa mbagħad fl-MS ikun hemm clinical relapses jgħidulhom li inti ma tħosshomx imma jarahom il-konsulent through the MRIs. Ovvjament għalhekk tmur għal check-ups biex tibqa' tkun monitored mill-konsulenti u speċjalisti. Kull kemm tmur check-up? Darba f'sena niltaqa' mal-konsulent tiegħi min ili for these past 12 years qisu sar ħabib tiegħi, fimt? So basically mmur once every year immur għand konsulent nagħmel testijiet tal-demm, tal-dmija every six months. Għax ir-raġuni huwa li l-pinnoli li nieħu jiena jkunu daqsxejn iktar qawwijin minn pinnoli normali allura jkun irid jimmonitorja li l-function, internal function ikun qed sejjer tajjeb. Kif tidħol għand it-tabib kull sena? Naf li konna qed nirrakkontaw l-istorja u nerġgħu mmorru lura għaliha. Kif tidħol għand it-tabib kull sena nidħol? I mean, jiena bniedem, ah, 12 years, 12, 12 years, 12 years. Kif tidħol għand it-tabib kull sena? Le, I mean, jiena tip ta' bniedem taf, tafni forsi, tafni ftit, imma I'm very relaxed and down to earth, so. immur għandu normali jisni sejra għand għand għal-ħabib tiegħek għax nkun qed nitkellem miegħu wkoll huwa tajjeb li bniedem li jkollu kundizzjonijiet mhux neċessarjament MS, iva. imma li titkellem ma' persuni oħra. U jiena bniedem ehm, Ma nħobbx ningħala wisq ġo fija, nħobb nesprimi dak li nħoss ma' dak li jkun. Ma' ħbieb tiegħi, ma' nies li għandhom l-istess kundizzjoni biex naqsmu l-esperjenzi tagħna flimkien biex wieħed jgħin lill-ieħor sikoloġikament għax nemmen. Bl-Ingliż jgħidu a problem shared is a problem halved. Jiġifieri, eħe. Ekku, so, Eħe, jiena nemmen li biex li titkellem huwa tajjeb ħafna titkellem li għandek kundizzjoni u nemmen li bl-MS ma tantx kien hawn awareness biżżejjed fuqha. Fil-fatt, inti kemm kellek żmien imbagħad meta għamilt il-lumbar puncture biex ikunu jafu kemm kellek 33? 31. 31. Għax 32. 31 going to 32. 32. U qatt ma kont smajt b'MS sa dak il-żmien. Le. Qatt. Nerġgħu mmorru lura hemmhekk. Kemm domt imbagħad biex tirċievi r-riżultati? Very few weeks. I mean, bagħtuhom barra and within two weeks irċeviet ir-riżultat li basically I am diagnosed with MS. Kif għext dak il-mument? Eħe, le, funny. Ħa nkun. Li rċivejt. Ekku. Li ġejt diagnosed, il-lami, għandi MS. Eħe. Taf li hija kondizzjoni, naħseb by then Kont taf li din hija kondizzjoni li mhux ħa nfiq minnha. Ekku. Black box. It's a black box. Black box, għax ma tafx fejn sejra. Ekku, ekku. Strange. Imma biex inkun onest miegħek, l-ewwel ħames snin li kelli l-MS, naħseb kelli kont ngħix ħajja aħjar milli Kont ngħix qabel ma kelli ma kont naf li kelli l-MS. Emozzjonalment jew fiżikament? Jew it-tnejn? Fiżikament u emozzjonalment, to be fair. Ħa ngħidlek għalfejn għax imbagħad orrejt kont waqaft nilgħab futbol. Għal raġunijiet li obviously I wanted to concentrate more on my health. Health, ok, all right. U mhux għalhekk biss imma xorta kien wasal iż-żmien li nirtira so ħabadt tajjeb. Imma kont nagħmel affarijiet li ma kontx nagħmel meta kont healthy jew jekk naf li kont healthy. Per eżempju kont nagħmel exercises kuljum, kont nagħmel HIIT training li huwa high intensity training u ma jdejjaqni xejn. U kont nagħmel futbol kuljum nilgħab mal-ħbieb five a side. U ma jdejqani xejn. And you were okay, ġifieri. And I was fine. U kont ngħid. Ġifieri dgħid ma sbit imma. Eżatt, u kont ngħid, kont ngħid imma jien għandi xi ħaġa jew le. Do I have something or not? Because my life is seems to be better.

bqajt nagħmel l-procedure appointments mal-tabib, mal-konsulent, kont qed nagħmel l-MRIs darba f'sena, meta jirriżulta l-MRIs jirriżulta li jkolli dawk il-lesions xorta għadin f'rasi, imma ma jkunux active. So they are there and but not inactivity. So mhux qed jikbru jew mhux qed jiżdiedu. U mhux qed jaffettwa. Mhux qed jaffettwali l-ħajja tiegħi. Però after five years niftakar li l-mara għedtilha. Issa in the meantime, dawn il-ħames snin, iltqajt. Iltqajt mal-mara, kombinazzjoni. Eżatt. Ekku, ekku. U inti għedtli L-ewwel ħaġa li għadtilha. Li għandi l-MS. Hekk, eżatt, niftakar. Għalfejn ħassejt li kellek tgħidilha mill-ewwel? Ħa ngħidlek għalfejn, għax fuq li qrajt ħafna fuq l-MS li jisseret il-każ, ovvjament, jista' jiġri lili wkoll li after a certain period of time diagnosed with MS, jista' jgħid il-każ li bniedem ikollu bżonn walking aids jew ends up using a wheelchair. Li ma nixtieqx inkun burden fuq xi ħadd ieħor jiena, ma nixtieqx nitfa' t-toqol fuq xi ħadd ieħor minħabba fija. So, niftakar l-ewwel ħaġa li għamilt, niftakar meta ltqajt magħha. Jiġifieri iltqajtu, imma kontu qegħdin tiddejtjaw u. Eħe, iltqajna, eżatt. Le, mhux għax qed. Nixtieq inkun naf. Kemm domt biex tgħidilha? Le, mill-ewwel, mill-ewwel kont għad niftakar. Mill-ewwel, mill-ewwel. The first time, the first time li ltqajna u ħriġna għad niftakar għadtilha mill-ewwel, għadtilha isma' jiena hekk, hekk u hekk. Forsi ma tafx x'inhi MS. Mur fittex. U għadtilha, għadtilha, għamel research tiegħek ħalli tkun taf. Taf, mela. Għax ma nixtieqx ovvjament li. Jien norbot qalbi miegħek u inti torbot qalbi miegħi. Mbagħad? After four months, a couple of months or whatever. Ejja, ngħidluha kif inhi, Anatol, li kieku ġiet fuqek l-għada u qaltlek isma', vera togħġobni imma m'iniex lesta. Ma qatt kont ittiha tort lanqas u għax. Għalhekk għadtilha. Ġifieri vera tħobbok. Għalhekk għadtilha. Vera rididek. Hekk ngħid jien u hekk għadt. U vera rat ovvjament l-Anatol minn barra u minn ġewwa. Eżatt, eżatt, eżatt. Hekk niftakar. Għal kull kura tas-saqajn irrikorru għan tamrita fejn issibu nies u tamir professjonali għal bżonn tiegħek. Amrita għal servizz aħjar. U niftakar Five years during the after my first diagnosis. In the meantime iżżewwiġtu wkoll jew Iżżewwiġna wkoll, eżatt. Niftakar five years during wara li ġejt diagnosed niftakar kont għad telgħa jien mmorru ġirja around the block. U morna ġirja u letteralment wara hundred meters which is peanuts for me, considering mhux hekk. Ekku. Niftakar qed tilgħab tilgħab mhux qed inħossni tajjeb saqajja, saqajja qed inħosshom tqal ħafna. Tqal ħafna mmens. U niftakar qed tilgħab, qed tilgħab milli pjaċir. Qed tilgħab ħa nimxi quddiemek. Iġbidli video. Għax anke biex nimxi m'iniex qed inħossni komdu daqshekk nimxi, qisek meta qed tkaxkar saqajk. Fhimt? U għadtilha għax bidli video ħalli ħalli nara. U niftakar rajt il-video u kont dert, immi għalt li le ma tidirx ta' ma jena ovvjament jena. U anka importanti, nerġa' niddevja ftit, importanti li ħadd ma jkun jaf dak li tħoss apparti inti għax inti you know your body and you know how, how you feel and you know how it's going to react. Mhm. ħadd mu ħajajdlek isma' għandek hekk u l-ieħor jgħandu l-istess imma ma jħossux hekk għax il-ġisem huwa differenti. U għalhekk forsi mhux tajjeb li tgħodd taqra lanqas. Mhuwiex tajjeb xejn li taqra, tajjeb li tinforma ruħek imma mhux iżżejjed għax mhux kulħadd jeffettwah l-istess. I mean, tista' tkellem xi ħadd ieħor bl-MS u u għandu storja kompletament differenti minni, għandu challenges differenti. Mhm. Jien għandi challenges tiegħi. Eh, u kull jum nħossom challenges imma. X'inhu ma' eh, challenges tiegħek? Bħalissa l-challenges l-iktar huwa l-mobility, so basically l-walking, walking is a big challenge for me, walking. Ma nidejax, imma jekk inkun naf li sejjer nimxi għat-tul, inkun bit-tfal jew hekk, noħroġ bil-walking aid, bil-basun. Ma nidejax noħroġ miegħu. Ir-raġuni hi li jgħajjow saqajja u ġieli nkun ħa nintelaq jew nkun ħa naqa'. So, meta naf li għandi l-basun ħa nintelaq fuqu, fhimt? So, ma nidejax. I mean, u hekk, u hekk. Għalhekk inħobb inpalla man-nies fuqha biex in-nies ikunu jafu. Għax ħafna min-nies jaf, jarawni pereżempju jekk inkaxkar saqajja jew għax inkun għajjejt, inka, u jafuni mill-passat li kont nilgħab futbolla u ħaġa li tiġihom f'rashom jgħiduli, isma' weġġajt, weġġajt, ma tkunx il-fatt. Ngħidilhom, le, le, le, mhux għax weġġajt imma, eħe, eżatt, eżatt. U mela għalhekk, għalhekk jien ma niddejjaq xejn b'Alla fuqha, l-ewwel nett biex iktar ikun hemm awareness fuqha man-nies. In-nies ikunu jafu fuqha u dak li jkun, dak li jkun, ikun jista' jiftaħ qalbu iktar mal-persuna l-oħra biex dak li jħoss ikun jista' jaqsam magħha. Jiġifieri llum il-ġurnata inti s-suq. Ija, mela, mela, mela. Kollox nagħmlu. Tul ix-xogħol. Eżatt. Ehm, però isu trejnja? Eħe, ma mhux daqs qabel, nitrejnja ma mhux intensiv daqs qabel laqas, jiġifieri kull ma nagħmel huwa training li fej nipprova ma nażżinx il-muskolu tiegħi mhm. għax l-MS sfortunatament meta titgħażżen tegħlbek, so jiena nipprova ma negħlibhiex. Ekku, tibqa' attiv, importanti. X'inhi dik ix-xi ħaġa li ma tistax tagħmel issa li vera tixtieq Li għadek tista' tagħmel. Eħe. Eħe. Għandi idea. Nimxi, nimxi, nimxi għal ħin twil biex nilgħab mat-tfal, basically. Dik hi. Dik hi. Għax laqqas futbol ma tista' tilgħab Le, le, mat-tfal. le, le, le, xejn, xejn. Tħossok hekk żvinturat tgħid Istra għamilt għaxar snin fil-Premiership u Ejja, hekk, llum hekk. il-ġurnata Mhux ma hekk? nistax nixxuttja Eżatt, ballun. eżatt, eżatt. Imma tħossok żvinturat jew somehow jirnexxielek tbiddilha in a more positive way for you. Ija, naħseb, thankfully, thankfully jiena bniedem pożittiv, don't get me wrong, m'iniex pożittiv dejjem. Ikun hemm mumenti, mumenti fejn naqa' negattiv, però, Ma naħseb naturali u. Nagħmilha meta nkun waħdi dik il-żmien li nkun negattiv. Lanqas mal-mara. Le, ora, ħa nitkellem isma' bħalissa għaddej challenges, imma nipprova ma nkunx negattiv quddiemhom. Inħobb nipprova nsolviha waħdi. Jekk jien negattiv dak il-ħin, ħa nipprova nagħmel minn kollox biex indawwar għall-pożittiv. Eħe, l-MS qisni għandi a love-hate relationship magħha. Hekk inħis, inqossha, tgħidliha imma għalfejn? Għax l-MS ħaditli ħafna ħafna affarijiet imma tatni ħafna ħafna affarijiet oħra. U nħoss li pereżempju. Ħaditli l-affarijiet ta' mobility fejn nista' niġri, fejn nista' nilgħab, fejn l-affarijiet li nħobb nagħmel, l-affarijiet li jien kienu l-attributes tiegħi li kienu s-saħħa fis-saqajj, ħadithomli basically. Għax dik hija Ħaqqas nixtieq ngħidha, ma kważi l-ironija tagħha hu li inti il-preġu tiegħek kienu saqajk ovvjament bħala futboler u issa saqajk huma l-weakness ħa tiegħek. U x'tatek l-MS? Naħseb jiena tatni iktar Il-valuri tal-ħajja sirt napprezzhom iktar milli qatt qabel. Qabel kont, kif għedt inti, kont daqsxejn moħħi rieħ, ma nagħti kas xejn, ma nħabbirx rasi. Probabbilment. Però l-MS naħseb tatni s-saħħa biex insaħħaħ il-valuri tiegħi fil-ħajja. Tħoss li l-identità tiegħek inbidlet? Ħafna. Kif? Eħe, naħseb. Għax immaġina, per eżempju, jiena TV presenter, per eżempju, tajjeb, imma f'daqqa waħda u kulħadd qisu jiddentifika bħala għameli li tkun fuq television. U f'daqqa waħda jinbidel kollox. Għax dik tiġi l-identità tiegħek, inti l-identità tiegħek u għana tol de bono, eh, futboler. Anki inti, ħoss x'inhi r-relazzjoni ma' ġismek issa, hekk tajt ġismek tradini. Ħoss li my personality Znoullo is not the same as it was before. It has changed. Inbidlet. Inbidlet mhux għax inbidlet għall-ħażin, ta. Inbidlet għax addattajt, tgħallimt naddatta għall-ħajja ġdida. So, jekk tiġi biex tkellimni u tgħidli kif kien hi, ngħidlek jien kelli ġiex ħajjiet. Ngħidlek il-ħajja ta' qabel u l-ħajja t'issa. Il-ħajja t'issa jiena qed naddatta għaliha u qed niffoka fuq affarijiet oħra li huma aktar essenzjali għalija u għall-familja tiegħi. It-tfal tgħidilhom? It-tfal għadhom żgħar imma pereżempju t-tifla t-tifla għandha three u t-tifel għandu għandu seven ħa jkollu eight. Meta seven ovvjament jifhem hu. Jifhem u jaf u nikkustaħ għax jaf li imbagħad hi minn saqajja u niftakar u meta mmorru nimxu jew hekk jiġi jżommli jdejja, pereżempju mmorru sinema flimkien, ħabba taraġ jiġi jżommli saqajja, aw jżommli jdejja u nitla' taraġ għajmin, so biex nitla' taraġ jgħini. U jgħinek. U jgħini. U jgħidli, jgħidli isma' jgħidli oqgħod attent hawn pereżempju. Da seven, seven għad għandu, so. It-tfal jifhmu. It-tfal jifhmu, hekk hu. Ma nidħolx daqshekk in depth fiha, jiġifieri as a condition, mhux ħa ngħidlu li. Le, mhux hekk, imma ngħidlu li. Imma il-mbagħad. Eżatt, eżatt, eżatt. Eħe. Meta. Jiena nemmen li nies Jien għandi prinċipji tiegħi u l-prinċipji tiegħi biex inkun pożittiv fuqha hija huma dawn, huma l-tliet pillars li jiena jiena niffollowja ħafna. Huwa to have a positive mindset dejjem insemmija, dejjem dejjem dejjem. Importanti għax jiena naħseb li tkun pożittiv huwa nofs il-fejqan jekk mhux iktar minn nofs. Naqbel. f'kwalunkwe ħaġa, mhux jien għax għandi l-kundizzjoni, f'kwalunkwe ħaġa, tiġġieled, ma taqta' qalbek qatt, jiġifieri ma tintelaqx there and then, tagħmel mezz li inti qed teżerċizzja u żżomm attiv. Ma tintelaqx. Żżomm attiv. U ma tħallihiex tgħelbek. Tgħelbek hi. U l-aħħar ħaġa importanti ħafna hija adaptability, tadatta għas-sitwazzjoni li tkun. Naf kwalunkwe ħaġa, m'hemmx għalfejn jien għax għandi kundizzjoni rrid naddatta għal ħajja ġdida. Le, kieku m'għandix kundizzjoni xorta rrid naddatta għal ċirkustanzi differenti. Mhux hekk? Ekku, titadatta l-ħajja. Mela jekk qabel kont nagħmel ċertu affarijiet, issa għandi responsabilità tal-familja, rrid naddatta għal dawk ir-responsabilitajiet ġodda. Fhimt? Meta tħares lejn il-futur, x'tara? Fejn taħseb ħa jkun Anatol? Naf li qed tibni dar. Ekku. Ija, palissa, palissa, ovvjament, ħabba, ħabba, ekku, biex ikun, biex jgħinuni iktar nejx ħajja komda, I mean komda as in, as in kif għadna, jiena nbati biex nitla' taraġ u hekk, so irrid naddatta għal sitwazzjoni ġdida. So irrid nagħmel alterations. Alterations. Tagħmel lift. Hekk, hekk, eżattament, biex tagħmel lift, biex tagħmel lift ġod dar biex għax ma nafx il-qudiem xa jiġi, I mean jiena l-lum naf kif jien imma mhux ħa noqgħod nibki jekk il-qudiem ħa nispiċċa ħa nispiċċa ħażin jew. X'inhi l-iktar ħaġa Anatol li tgħid jiena fil-futur vera ma nixtieqx hekk. Ma nixtieqx. Ċerta li taħseb fuqhom dawn l-affarijiet. Bilfors. Waħdek. L-iktar li. Ma tgħidlix hekk ma trix tgħidli imma jiena ċerta li tgħaddi minnhom u jiena nsaqsik dawn l-affarijiet mhux biex inkun naf ta' għax kurjuża imma biex Ninnormalizza għax xi kultant naħsbu ħafna min ikun fis-sitwazzjoni tiegħek u qisu jaħbi. Naħbu dawn l-affarjiet naħbu. Hi għalfejn taħbi? Għalfejn naħbi li jiena ġieli nħares fil-mera u ngħid illum qed nixjieħ. Jiġru dawn l-affarjiet. Fhimt? Ma nidhirx tajjeb ara għandi wġigħ min jaf x'inhi. X'inhi l-iktar ħaġa li inti tgħid Istra b'MS, Vera dik l-iktar ħaġa li ma rridx. Ifhem, diffiċli ngħid għax jiena jien nħares ħafna fil-preżent ma mhux ħafna fil-futur għax jista' jagħti l-każ kif qed tgħid inti li nispiċċa b'diffikultajiet oħra biex nimxi. So li ovvjament li nixtieq bħalissa hu anke nitlob 'l Alla li nibqa' hekk, huwa li s-sapport li nista' nagħti lill-familja tiegħi nibqa' nissapportja. Nibqa' nkun b'saħħti kif qiegħed biex nissapportjhom. So basically. Speċjalment it-tfal u l-mara. U l-familja kollha, jiġifieri mhux. Jien ma nħobbx inkun burden tan-nies, so l-għajnuna sabiħa. Dik anki fil-bidu għattieli. Eħe, eħe, eħe. Għax anki meta kellek. Ekku, ekku. Thirty u qalulek biex tmur l-MRI, kieku jiena nċempel lil oħti, Le, le, le, le. lil ommi, lil missieri, kieku kulħadd kont nieħu miegħi u inti. Ekku. waħdek. Altruwist ħafna wkoll. Ħafna, ħafna, ħafna, ħafna, ħafna. Infatti. Għax jien qed insaqsik x'inhu l-biża' tiegħek u inti qed tgħidli l-biża' tiegħi mhix pereżempju, Mel, qed nibża' li nispiċċa f'wheelchair. Eżatt. Mel, il-biża' tiegħi huwa li jiena nixtieq inkun hemm għall-oħrajn, ekku. U dik naħseb huwa waħda minn ma nafx jekk tissejjaħx difett jew preġju tiegħi, imma. Mhux difett, preġju tiegħek. Eh, ħafna drabi anke ma' ħbieb tiegħi ġieli kienu jgħidu li di taħseb wisq għall-oħrajn milli taħseb għal rasek. Imma eħe, dak huwa, jien ma nistax tbiddilni, I mean jiena hekk magħmul, hekk magħmul u naħseb hekk ħa nibqa', I mean issa għandi 43 so mhux 44. Ejja, isek għandek, isek 34 għad għandek. Grazzi, ejja. Ejja. Nixtieq nagħlaq billi forsi nsaqsik, naf li meta tkellimna, aħna qed nitkellmu fuq l-MS, imma bħall-MS hawn il-fibromyalgia, hawn il-muscular dystrophy, hawn ħafna, l-ALS li inti kont qennt il-Bjorn, jiġifieri hawn ħafna kundizzjonijiet, like bħalissa kulħadd jaf fuq l-ALS minħabba Bjorn. Però kif għadna, hemm ħafna kundizzjonijiet li għadna ħafna fid-dlam bihom u forsi peress li ma tantx huma dak li jkun jafhom, forsi dak li jkun jistħi jgħid li għandu ċertu kundizzjoni. Jiena hekk naħseb, naħseb li hawn ċertu nies, jistħu, mhux jistħu, I think, jibżgħu, jibżgħu joħorġu. Ħa ngħidha bl-Ingliż għax bil-Malti provajt insibha, qishom there is kważi ashamed li jisni ara xi ġrali, naħseb hemm self pity, hemm shame. Eżatt, eżatt. Kif tixtieq tgħinhom lil dawk in-nies? Anzi, jiena ninkoraġġihom biex lanqas xejn ma jiddejqu jitkellmu fuqha, jien kelli nies Wara 12 years li kont diagnosed, issa going to 13, jiena naħseb ftit ftit nies saru jafu li għandi MS għax kont dehrt fuq televi fuq programm biex ngħid li għandi dik il-kundizzjoni. Imma. Qabel, ħadd ma kien jaf li għandi dik il-kundizzjoni u kienu jittrattawni normali. Eżatt. Wara li dik dehret, bdew jittrattawk differenti n-nies? Ma jurux, imma jien jiena nħosshom, ninduna, ninduna li jisma' pereżempju nara lil xi ħadd li nkun ili ma narah. F'daqqa waħda jintaqa' miegħi. Ma jgħidlix mill-ewwel imma nkun qed narah li daqsxejn, daqsxejn qed jistenna. Kif tħossok inti li. Le laqqas xejn, anzi, anzi jiena niftaħ mill-ewwel, jiena dak li jkun. At ease. Eżatt, għalhekk, għax jien dak li jkun inkun irrid inħossu jkun komdu miegħi. So. Biex ikun komdu. Irid jarani komdu nitkellem fuq li għandi. Inti Anatol. Eżatt. Inti m'intix il-kondizzjoni tiegħek. Jiena Anatol għandi dik il-condition. Għandi dik il-condition, għandi dawk iċ-challenges, nitkellmu fuqhom dawk iċ-challenges. Grazzi xogħol għax jissapporjawni, grazzi lill-ħbieb tiegħi għax jafu dawk li huma viċin ħafna tiegħi jafu u jissapporjawni. Il-familjari tiegħi dejjem dejjem dejjem mara hands down. Imma jiena nemmen ħafna li jekk ikollok xi ħaġa, don't, don't be ashamed to what you have. Speak out 'cause it makes you feel better. U ħa ngħidlek għalfejn għax inti jekk, jekk, nagħtu mod għandek l-MS bħali, li tħoss int mhux l-istess li qed inħoss jien. Allura inti taqsam miegħi dak li qed tħoss int u jiena qed naqsam miegħi dak li qed inħoss jien. So we can balance the way and adapt adapt to your way of living to where to my way of living. U hekk qed naqsmu. Jien kelli nies, kelli nies ehm, kuntatjawni. Min għandu MS? Min għandu MS kontatjawni biex għax ħassu komdu jitkellem ma xi ħadd li għandu l-MS imma kien qed jaħbi. U ħassu komdu, jiġifieri hemmhekk ħassejt ħassejt li għamilt daqsxejn ta' ġid, anke farka farka daqsxejn ta' ġid. Anke jekk persuna waħda. Ekku. Fimt? Jiġifieri jiena nħoss li meta titkellem huwa ġid f'kwalunkwe ħaġa mhux f'da biss. F'kwalunkwe hawn min ma jaqbilx miegħi imma jiena hekk magħmul u hekk nagħmel. U jiena naħseb li qed tagħmel ħafna ħafna ġid għax dejjem hekk ngħid l-ewwel nett meta titkellem inti jiena l-awtentiċità hija xi ħaġa wisq sabiħa f'persuna u jiena nixtieq ngħid li inti għedt li meta sirt taf li kellek l-MS, qisu ħarġu ċertu aspetti tal-personalità tiegħek li ma kinux hemm qabel. Jiena nemmen li kienu hemmhekk qabel, ma kellhomx l-ispazju biex joħorġu u meta inti kellek imbagħad l-MS u kellek tagħmel l-adaptations tiegħek f'ħajtek, tajt l-ispazju lin-natural tiegħek li inti raġel vera altruwista, you know, li.

Jiena nixtieq nirringrazzja lill-isponsors personali tiegħi, lil Morgan għall-ħwejjeġ, lil Jennifer De Meg, The Makeup Artist, lil Garrick Hair Stylist bil-prodotti Kotrick, lil Intacomp għall-iPad u lil Luxona sas-sett. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' Gwida, li hu miġjub lilkom minn. Welby's Supermarket, minn Iso.